gũtũũra na atimia thiirĩ kana tiguo ndio njeteire haha no ndeeterera bangĩrwo indo ici nĩkĩ athuri mũtigĩre rĩu nyama harĩ gũthiĩ rĩu nyama icio cigĩrwo haha twarie ũhoro wacio na ihenya tũrĩkie igongona ritũ tondũ nĩ njũĩ tarũ marenda ũtugi na mbere na kwaria macoya maya mabangwo nyama ibangwo ĩ athuri mekũ gũtirĩ athuri gũkũ Eh? thank you Uba- na handå haha hatirä o hega no nä hega habangwo macoya igå rå nä macigä rwo ndĩrenda kuga kaũndũ kamwe tu ũngĩrora haha nĩ twaigĩrä ra macoya mũgĩkũyũ nĩ ahũthagĩra macoya mũno tondũ yarĩ thani yake mũtikũria atĩrĩrĩ andũ aya maratũhera nyama mahuti igũrũ kaĩ gũthiaga atĩa mũgĩkũyũ nĩ ahandaga irigũ na we akorwo gwaku mũthuri gwaku gũtirĩ irigũ ũthiĩ ũhande irigũ irigũ nĩ rĩteithagia mũno riumaga indo nyingĩ cia kũruta magongona maitũ mamo ũgĩthĩnja ona no ihũrĩrwo ita harĩa irio hau no ũrĩe kana tigwa andũ aitũ ũguo rĩ mũtikari athuri aya maraigĩrĩra mahuti make maya nĩ macoya ma marigũ gũkũ twaigĩrĩra haha nĩgetha tũhote gũtua metha kana tigwa andũ aitũ gũtirĩ na ũndũ ũngĩ tondå andå amwe no mambä rie kuga haiya rä u nona athuri arä a matikĩambä irie magongona nyama itirä irwo mahuti igå rå ä yo nä thani ya må gä ko ngima na itarũrũ ciku itarũrũ Cio ngarinĩ. Itarũrũ cia ngarinĩ. tũgĩtĩrwo itarũrũ ciuma ngarinĩ itarũrũ iria no tå rathiä bangaga nyama icio na ihenya muikange na ihenya wagura å rä a twä kaga haraka haraka nĩ tondũ tũkĩte haha nĩ ũndũ wa mbũri ĩno ya njeri ya igongona rĩake na wĩrirĩrie ma mũthenya wa mũthenya ũmwe wa mĩthenya onawe mbũri ĩgathĩnjwo ĩrĩa igongona rĩao rĩaku kana tiguo na nĩkĩo harĩa wona hena kĩũria niĩ nĩ nyendaga kũũrio kĩũria ũnjũria atĩrĩrĩ hau nĩ ndaria ũhoro wa, wa, wa

eh? harĩ na na mũgoto naguo mũgoto ithe ndũrĩ wĩra ũrutaga ona atumia mohaga makohania magathondeka mũkwa magathiĩ kĩanda magatua mĩrĩo makainũkĩria ngoima by the way ngoima makainũkĩria kĩ ngoima rĩ ciatuirwo ngoima nĩ atumia tondũ rĩrĩa mũtumia aramathĩra ngoima agathiĩ kũrĩa kĩanda agatua mĩrĩo akarehera ndũrũme ĩyo amĩhe ya mahuti akĩmĩraga atĩrĩrĩ we

ndũrũme nĩ kanyama gaka we ndũrũme ndũrũme ndũrũme atimia aya ũrona nĩ abata mũno makĩruta wĩra wa ũtunga tondũ mũtumia atungataga mũthuri akona ũyũ wakwa atungatire reke ndĩmũracĩrie makahũra indo cigatwarwo goti agathiĩ akaracĩria no akorwo nĩ kĩgũta mũthuri egũtũra na ndakaracia twĩ hamwe ndĩrenda mũigĩrĩre mũgũgũta wagura banganga na ihenya haya thengio rĩu twambĩrĩrie gũthiĩ haha

ĩrare maĩ na no ĩrabangwo haha haronania koimera yothe ĩthĩnjirwo ndũrũme ĩmwe muone athuri ti akoroku tondũ meragwo athuri acio tiga nyama marĩaga wamona magĩthiĩ kĩama no nyama mekaga atĩa rĩu twatindana harĩa tũhĩte nĩ mwaki na mũthuri ũrĩa wĩtagwo mama uma hau mama tũngĩrĩte haha hengere kĩndũ twatinda hau tũmwetereire ona mũrahũra kohoni haha tũkauga atĩ acio mangĩmenya tũhũtĩte na tũkinyire gũkũ tha ĩmwe na no tũhoni marahũra mangĩingĩranga na ihenya tũrĩe kana tiguo no arĩkia wagura thengio mũno Ah, ndĩrenda twarie ũhoro wa ngoima ĩno na ihenya tũkwambĩrĩria haha aha kunũra haha ngoima ĩyo rĩ yuma noru mũno nĩkĩo ĩgathimĩtwo maguta Kwa- kamonie manyitĩre na thukuri ũguo wainamie mone ngoima ya igongona ndĩthĩnjagwo thondu twĩ hamwe ĩthĩnjagwo no nona hena maguta nĩ ĩgathimĩtwo kĩ mũtiraria kaĩ mũboekire andũ a gũkũ ngai mwathani aya nĩa kaĩ tũboekire na nĩkĩ mũtaranjokeria kaĩ mũrakarire njugire watemwo here mbere yaro

majeri witũ rĩ aratũmire ũtũ nũndũ ũrĩa tũrarĩa tũnyeni tũthaka nĩ ndona irathimo irathicurĩte ta kĩ ta mbura tondũ matirariganĩrwo nĩ ngoime ĩrĩa ũrĩa ĩrarĩ no ĩrararĩ noru kana tiguo haya nĩ tũgĩũke haha tũthiĩ ũcio nĩ mũtwe wa wa wa ndũrũme ngoime ĩyo ĩrarĩ ũguo na ngoime ĩyo ngĩrora mũtwe ti mwatũranie ati mwatie Mwa- mũtwe ũcio ũgakio rũciũ nĩ amama tondũ nĩo megũtigwo ngoima ĩyo nĩkĩo iguaga nĩo makakia mũtwe ũcio rũciũ makĩrĩa makĩ no makorwo makĩririkana ira gwitũ kũrarĩ na ndĩa makĩrĩa mũtwe ũrĩkũ iga hau nyama ĩyo ĩngĩ ĩtagwo rũcuthĩ nyama ĩyo ĩrĩagwo nĩ mũthuri Ah, na nĩ nyama no marĩe na mũka na nĩ nyama njega mũno nĩyo ũthiaga harĩa mbucĩinĩ ũkauga tanjĩrĩria na haha thireti-inĩ ĩrĩa ti hororo na harĩ gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmaga ĩheo mũthuri igaha ngamwĩra hĩndĩ ĩyo mũgoka rĩ No- twauma gũkũ kwa njeri tũgathiĩ kwao no kwĩrirĩria twoka na ihenya nĩwe madam tũgathiĩ kwanyu tũgathiĩ kwanyu ĩĩ

nĩ wega mũno ũga subscribe mũtonyi kenya njua mwara tv nĩ ũrĩhotaga kũnyona thĩinĩ wa youtube na tũkaranĩria na hihi no tũteithanie ũhoro-inĩ wa ũndũire witũ nyama ĩyo nayo ĩtagwo mũkua tũhũ ĩno ĩtagwo mũkua tũhũ ĩkuaga tũhũ tondũ nĩho mũthuri agũthaga mũri kĩingĩra mũciĩ aringaga hau kwa agĩcitaraga nĩho mũthuri aringaga nĩkĩo ĩtagwo mũkua tũhũ na mũthenya wa ũmũthĩ ũyũ ĩrĩagwo nĩ mũthuri ũrĩa ũtungataga kana mũndũ ũtungataga mũciĩ ĩheagwo ndungata ya mũciĩ kũrĩ mũndũ ũkaga gũkũ agatua thara ũngĩ agoka akarĩma mũgũnda nĩ ndungata ĩyo nĩ nyama ya bata mũno tũthiĩ na mbere haha naho twĩna mahũri na mahũri makoragwo na nyama ĩngĩ haha ĩtagwo ngoro haha haronania wendo ũrĩkagĩria ngoro-inĩ njeri kana tiguo wendo ũrĩa wendetwo naguo nĩ ndirangũ ũrĩkagĩria ngoro-inĩ wendo wa ma wendo wa maheni wothe urikagira ki urikagira ki gaceri tukwaria urikagira ku hau ngoro-inĩ kana tiguo ĩĩ niĩ nĩ ndĩ my sister wĩtagwo njeri no ndĩmwĩnage- ndĩmwĩraga gaceri ndĩmwĩnagĩra rĩmwe gaceri gaitũ nũ wakũhũra ithĩ ti mami wanjigĩrĩra nĩ ndanyua iria nĩ mwana witũ na ndingudĩte ona kanini wona gaceri nĩ gatheka tũthiĩ na mbere oya magũrũ mbũri ĩno yuma na magũrũ ĩ- mahũngũ metagwo ma- ma- mahũngũ Ma- tiguo mathagĩro matagwo mathagĩro na nĩ mana no gatũrĩte kũmwe no kaharĩ kũmwe kũrĩ iga hau marĩa o nĩ mũthuri no marĩe na mũka nĩ nyama njega mũno mathagira kana tiguo eh akĩmaugaga atĩrĩrĩ matirĩ nyama mecama ta rĩu niĩ ũngĩhe maya nĩmo nyendete aya nyama ĩyo ĩngĩ oya rũmwe rũmwe nyama ĩyo nayo rĩ atimia Mũkuaga ciana na kĩ? Ndĩ na gĩthũri. Na gĩthũri ũkahora. Kĩũria gĩkĩ ndoria athuri kana atimia. Ndo ti ũguo ndoria athuri kana atimia. Wacokia wĩ mũthuri ũmenye wĩ mũtumia. Ndĩraria na atimia. Atimia mwĩ kuo? Oĩ! Atimia mũkuaga ciana na kĩ? Atĩ na kĩ? Atĩ na ng'ong'o? angĩ makauga mũgongo angĩ mauga na ithori thikå ici kå rä maroha nginya ithori nä å ru må tumia mwana må tumia akuaga mwana wake na Eh, eh? akuaga må tumia mwana wake na ng'o ä må tumia akuaga mä rigo na kä akuaga na kä mutumia akuaga mĩrigo yake na ho na honge mutumia akuaga mĩrigo yake na kĩ na mutumia arĩ na mĩrigo mĩingĩ ya gũkua kurure kuaga na honge ũguo nyama ĩno ĩrĩagwo nĩ atimi tondũ nĩo makuaga mĩrigo mĩi haya nyama ĩyo nayo ĩtagwo magũ metagwo atĩa metagwo magũrũ mbũri magũrũ maya ma thutha tũmetaga magũrũ nĩguo na nĩ nyama ĩkũrĩo nĩ mũthuri na no ĩrĩo ndĩ mũ- no marĩe na mũtumia wake kana tiguo nĩ nyama njega cokia Ma- na nĩ magũrũ merĩ tũthiĩ hau mbere tũthiĩ haha Ĩĩ. nyama ĩyo ũrona rĩ ĩhana kĩ Ĩta- ĩhana mbaru-inĩ harĩ mũthimendo ĩhana mbaru-inĩ ĩhana kĩ ĩta iburi aurauga iburi ĩhana kĩ nyamĩo ĩhana kabuti kabuti karĩa mũrerwo atĩrĩrĩ mũciari agagwĩtia kabuti no we ũkauga niĩ ndigũtwara kabuti mũciari wakwa ena ũrimũ mũno

athuri eke tũgacangamũka ndĩrarora mathaa kamenya no tũrĩthiĩ kĩbĩbĩri nyandarwa na nĩ ndĩrenda kũgerageria tondũ niĩ ndikwenda andũ maugage atĩ mũthuri ũcio arekire igongona kũragĩa andũ wa mũcungaji niĩ ndimatukagĩrĩria ũguo mangĩgatukĩrĩrio ti niĩ magakwĩra kũrĩa magerete nyama ĩyo yatina nĩ yumaga nyama ithatũ nĩ yauma ikengetwo